विद्यार्थी के देखे ला हाँ तो की बात छिकै तो हम पढ़ लिख के पायलट बन आरो स- आरो पायलट ककर बाप के नाम के रे जहाज उड़े सुतरा ए ऊपर माथा जे उड़े छै अरे नी कते हमर नी बेटा अरे वाह पढ़ के हमर बेटा एते बड़का बनते हमरा आइ था भेलै ले बेटा आइ तोरा हम जन्मदाता बना दै छौ आ काल्हि तोरा हम स्कूलमे नाम लिखा देबौ की रुक इहो से हमसे पूछा दे पढ़ लिख के की बनते की ले तू कनी साइड में रहता तू कथी बनबी रे हम विज्ञानी गाछियों के बोल बा- बाप रे बाप ई वैज्ञानिक कहै छी रे उ बिछौन में रहै छै विज्ञासे रे ना है त और गाछियों से बोला रहे थे ज्ञानी गाछियो से नमहर तते ब- नहि बुझलिए बारे फेरो कही ना कान कनी कमे सुनै छियै ज्ञानी गाछियों से बड़का गाछियो से बड़का बनबी हाँ। गाछी से बड़का तऽ टावर रहै छै रे अब बुद्धिमान आ बुद्धिमाना रे कते नीक हमर बौआ ले ले बैठ ए तू एते एक देख कतऽ गेल रही ओना हाँ? ओना कतऽ गेल रही विद्यार्थी के देखे विद्यार्थीके देखै लए विद्यार्थी ओना मिलै छै कि स्कूल में मिले छे हैं स्कूल गल रे हाँ तो ले कहे तो तू पढ़ के की बनबी टीचर टीचर के घर पाऊ के नाम चल गए फेर कह क्यों ना टीचर टीचर जब बुद्धि देखे तकर नाम की गो बाप रे बाप देखी सब दिन हम टीचरे के संग घूमे छी मास्टरवे के संग हमरा फाहेन छे ले ठीक छे तोरा आर के हमे आइए जाइ छिए ओतऽ वडा कार्यालय सबके जन्म दर्ता बनाबो तब ने नाम लिखा देबऽ ले ठीक छै बोले गेलिए ए धोती या गमछा न आबू तो आ देखी आब धोती आ गमछा चलि एलो ए, चल तऽ हमहूँ आइ नाम लिखाइए दै छियौ तोरो के जलम दर्ता बना कऽ बौआ रे ले आप कहे तो हम केहन लागे छो देखे ला सुपर ही सुपर ही वेरी गुड तू कह दिया सुपर ही दीदी ओने गेले रे हां ले चले चलता जन्मदाता अपन हटावे छे हम हां तो चल नाम लिखा दो तन पढ़ भी वारे देखै छी यहाँ से कोसी गाँव पालिका यहाँ हम तोरा के जन्म दर्ता बना देबी बुझली ना ए माँ ए माँ बड़का बड़का लोग रहे छे नहीं रे गाछी से नमहर नहीं बहुते बुझे वाला आदमी समय में रहे छे अखन तोरा आर के ओहि लायक के नहीं भेल छी चल ओतऽ भीतर चलते एकदम देखै छी

हाँ ई सब सब हम अपने जका कहै छी इंटरनेशनल बनाबै अच्छा ई जे एते बड़का इंटरनेशनल छियै मगर मास कहाँ लगा इंटरनेशनल नहि इंटरनेशनल छुतहरू कका हाँ इंटरनेशनल छुतहरू कका एते हाँ। बड़का नाम ये मास कहाँ लगे ने छियै मर तोरी के इंटरनेशनल आदमी छियै था नहि अहाँके हम मास्क नहि लगबै छियै

ओकर बियाह में बड़का बड़का डीजे आयल रहे फेमस कलाकार रामलाल के लादने रहे वएह दिन जन्म भेल रहे यौ सर एतिया एतिया हर बा आर तोरी के तब जन्म मिति में नहीं लिख के रख यार जन्म मिति हाँ नहीं लिखलिए रहे

ई जे हमर बच्चा छै ने एकर जन्म दशहरा मेला नहीं रहे यो नाच होइत रहे बड़का बड़का एकदम कलाकार सब मिल रहे एकदम नटुआ सब नाच करैत रहे तहिए के जन्म छै यो अरे तो वहिया का हाँ यो अरे तो रे अहाँ एते इंटरनेशनल छियै तै पर भी एते एते चीज बड़का बड़का चीज लिख के नहीं रख के ई हम दिमागे में याद राखे छियै यो दिमागे यहाँ हम में। लिख के राखे छियै ए,

आ देखू देखू ये हमर डिजिटल कैमरा छियै हाँ। एहिमे सेफ छै हमर तीनू लड़का के नाम ए, तीनू का हँ तऽ एहे मे से पढ़ि कऽ कहऽ पड़तै ने अच्छा ठीक है यहाँ में एकर नाम भेल हाँ फेकना ठकना हँ आ ओकर एकर नाम भेल लेटना आ ओकर की कहै छलियै ओकरा कि एकर नाम हमरा कहि दे हाँ लेकिन वएह नाम नहि कहलकै एकर के नहीं कहलक वएह हमर धर्म पत्नी जे छै घरमे आइ तऽ ओकरा हाँ की करबै से हमही टा ना- जानै छी ओ नहि जानै छै ए अहाँ के धिया पुता अहाँ के नाम नहीं खाया वएह तऽ कहै छै ई सबके भुसकुलबी सबके कहैत रहिए पढ़ै लए जो तऽ पढ़बे ने करतै आइ आबै छै कहै बाबू गौ चल हमर जन्मदाता बना दे आरो आ चल तऽ तोरा के तीनू टा के हम की करै छियौ से तोरे रे बुझबी आ, नाम नहीं खाया

बुझाइ छै घरमे नहि छै कतहु चलि गेल छै जोत गे जल्दी मैक बोला कऽ आनता जल्दी जो आइ ओकरा हमे कतहु नहि देख रहल छियै कते टाइम लगा लै जल्दी आ ने की लए के लिए यहाँ छो ना यहाँ छो कहाँ एटा टाइम पहले लगा लिखे कते गेल छो मम्मी मम्मी घर में नहीं छे घास काटे गेल छे घास काटे गेलो हाँ। अरे ओकरा चल त तू यहाँ लेके आबे ले जा हैं हमार नाम छे यार ए तोरी क हम एते बड़का बड़का ठाम में घूम के लेते एते बड़का काम करे छी हमरा बुते एको दे मिस्टेक नहीं छै एकरा बुते मिस्टेक करलकै या एकरा हमे

हाँ यो सचिव सर हाँ। हमर कन्या जे छै ने घर में नहीं रहे हाँ। बच्चा है ई कहलकै यहाँ में लिखल छै ई राखना रहे त ना नहीं एलिए आय अहाँ के याद नहीं है से हमरा याद नहीं छै एमे लिखल छै देखो ना हाँ, अपने से ठीके बुझबै छै। की छै। हाँ। हाँ, ठीके छै नाम तऽ अहाँ लए के एलियै मतलब ई जन्म मिति अहाँके नहि भेल ने जन्म मिति एना के जे लिख के देबै तऽ ककरो कोई भी नहि बना देत ओहिमे लिखल छै तैयो ने हेतै यौ अरे वाह अहाँ बुझू ने नहि हेतै लिखल केना छै एहिमे नामे टा लिखल छै जन्मतिथि अहाँ जे कहै छै भूकंप भेल रहै अहाँ आदमी चीन के कनी काम करू इंटरनेशनल आदमी छियै गप कनी नियमो आदमी कानून चीन के छै। गप करू देखू। हमर काम नहि हेतै देखू अहाँ इंटरनेशनल छियै मगर हमरो आरके नियम मत छियै कानून जे छै उएह करबै ओहिसँ बेसी नहि करि सकै छियै ठीक छै ताहि दुआरे की करू अहाँ आरू से ई नाम जन्म मिति नहि भेल नाम तऽ ठीके छै जन्म मिति नहि भेल ताहि दुआरे अहाँ अपन पड़ोसिया अड़ोसिया जे यए ने दू चारि गोरा पाँच गोराके लए कऽ आबू अहाँ जन्म मिति केना की करबै ओहि अनुसार छल- छलफल करि कऽ अहाँके जन्मदाता बना देब बुझलियै देखू एकटा गप अहाँ एते बड़का छियै इंटरनेशनल छियै अहाँके धियापुता एना कऽ जन्मदाता बनेबै तऽ हेतै सोचू तऽ अहीं सोचू लिअ तोरा के कहे दियो ना अपन अपन जन्म मिति लिख करा अखन की कहे छै सब नहीं बनते आब लिहन ठिठुआ लिया या ठिठुआ आय तो ओकरा घास से काटतो कि आय अंगने में रहतो आय हम चल आय तोरो के घर आ तो बुझ गेलिए केहन मूर्ख हमर कन्या छै साला देखू धियापुताके जिन जिनगी एखन बर्बाद भए रहल छै ओहि- एखन जे ओ सहीसँ जन्म एकरा आरके जन्म मिति लिख कऽ राखने रहतियै तऽ जन्मदाता तीनूके निकलि जतियै हाँ अहाँ उएह हम नहि सोचि सकलियै अहाँ के गलती है अहाँ लिखते तो हेतिए ना की करबै सचिव साहब आब तऽ गलती तऽ हम हमरासँ भइए गेलै हम माफी मांगै छी हाँ आब नहि आइ हम बुझि गेलियै कि नामे टा मात्र इंटरनेशनल कहि के नहीं है काम होना चाहिए नाम पहले काम तब नाम हाँ ये भेल हाँ। ठीक कहलिए आप जे छै अहाँ पाँच गोरा लए के या की केना हेतै छल बोकर का अहाँ का धिया पुता का जन्मदाता बनि जेतै हेतै ने हेतै लिअ ठीके छै दीदी बहन काका काकी सब केओ के हमर तरफसँ नमस्कार प्रणाम करै छी देखू आइके घटना देखले हेबै कि अपने सबके धियापुता यदि जन्म होइए तऽ की करू ओहि जन्म मितिके याद राखू याद करल करू नहि तऽ अगर बिसरबै तऽ हमरे जकाँ हालत हैत गाउँपालिकामे आबि कऽ सचिव सर लगायत वडा कार्यालयके वडा अध्यक्षके सब अहाँके बेटा बेटीके जन्मदाता कोइ नहि बना देत यदि जन्ममिति अपने लाबबै सहीसँ तब अहाँ सभके धियापुताके जन्ममिति बनत नहि तऽ हमरे ई धियापुता सभ जकाँ दशा हैत आ इसकुलोमे पढ़ि सक नहि पढ़ि सकत पढ़े रहत आ हमरो धियापुता एखन जेना अनपढ़ छै ने तहिना अहूँके धियापुता अनपढ़े रहत ताहि लए कऽ अनपढ़सँ सक्षम बनैके लागी अहाँ जन्ममिति अवश्य लिखू नहि होइए तऽ याद राखू